A thlir duhte chu vei vek vawlei a camera hma atang hi a ka thiam em em lo a, ka rawn introduction na chhan chu min hre lo dute tan khawi a, eng nge engtin nge usa lam ka rawn thlen dan te leh khatiang kha ka rawn tarlang ve duh a, bungtlangah kan sawi lianin kan. Khawsa Mizoramah chuanin ka pa min boral san hnuah heta ka u in kan thleirawl lai khanin ka nau chu kum sawm lek a nia, khan tih lai khanin chuan heta kan rawn pem a ni a usa ah chuan. Kan awmna state tak chu Indiana a ni a mahse a khawpui em em ah kan awm lo a khawl tlang thin tlang deuh ah kan awm a chuan Laimi leh Mizo pawh an awm lo a kan awmna laiah phei chuanin chuan Pasal leh fanau pahnih, fa pahnih ka nei a. Enge Mizo tawngin an ti ka bei la, beinawn rawn ti tang an ti ang khanin school ka kal ve tang tang. Nu nih hnua school kal na a enge harsanna leh bumboh dan te ka tiang te kha a en duh tan ka rawn share leh nghan a kina. Chuan Mizoramah khanin kan retheiin kan harsa em em a, ka pa te kha a hrisel tha bawk si lo va. Chuvang chuanin school te kha ka kal a, chuan ka bang leh a, mi inah te khan ka inhlawh ve a, chuanin school ka kal chhun zawm leh a, mahse ka pa kha a dam loh nasat em avangin ka bang leh a, khatiang kha nia harsatna tam tak ka lo tawk ve a, mahse engkimah Pathian remruata ka ngai a, Pathianin kan tana tha ber turin Romin rel sak thin a, Thlamuanna leh ka rinna ber a ni a, Pathianin ka tana tha tur engkim a hria a. Ka chuangtawhna leh duhsu chamte tak a thleng lo mah se, Pathianin ka tana tha zawk turin ro min rel sak tih hi ka ring tlat a. Heta school kan rawn kal pawh khanin, harsa ka ti em em a, sap tawng kan thiam bawk si lo va, tumah biak tur leh kawm tur an awm lo a, school ka kal lai tikhanin mittui tlak sang a tam a, kawng kawng ka bulah tikhanin ka biru thin a, min min biak ka hlau a, sap tawngin min biak a ka hrethiam si lo a, ka zak em em thin a, chuan ka class kalna tur te ka hre lo a, ka bo a, chuan locker te kha ka hawng thiam lo a, khatiang khanin broken English maw khatiang kha ka rawn tawng chhoh a, phei chuanin a ni lo lo in ka be thin a. Biaikei in ka thiam ang tawk in ka lo chhang a, chang chuan ka chhan na te hi a lo dik lo em em a, mahse a rin ai in an hria thiam na ka lo zau a, min hria thiam a, chuan a chang phei chuan ka sawi duh hi an hria thiam lo a, a ziah te hian ka ziah sak thin a, chuan eng nge ka pronunciation te kha ka thluk dan te kha a lo dik lo thin a, chuan. nuih zat tlak em em ka hreh lang che u pakhat chu umm ka classmate pakhat la ka bulah thu thin a chu chu eh hei kim ah car leh chu ka rawn kal school ka rawn kal thei dawn lo a chu eh min suspend a chuvangin ka rawn kal thei dawn lo a tia keimah lah chuanin a awmzia hre lovin good ka lo tia chuan eh inah ka hawnga ka ute kha ah Ka zawt a ka u leh ah khanin chuan ka u kha ka zawt a enge suspense hi awm zia ka class mai in a tia tute a ui chutiang chu eh suspense chu school an an kal thei lo tih na tia chuan keimah lah chuan ui ha good ka lo tia ka kut te hi ti hian ka lo tih sak a ka tia nui vak vak a chuan ka kar leh ah chuan a rawn let leh a school chu chuan in. Ngaihdam ka dil a, oh I'm so sorry, i thusawi kha ka lo hrethiam lo a, thil phur awm deuh ah ka lo ngai mai mai a, min rawn hriat tir avangin kei chuan thil lawm leh phur awm ah ka lo ngai a, a awmzia pawh hre miah lovin kut ka lo ti ve ringawt a ka ti a, mahse amah chuanin oh sap tawngin thiam lo tih ka hria alawm, ka tawngin hrethiam lo tih ka hria, ka haw lo engah mah ka ngai lo, it's okay a ti a. Tiang te kha nia chuan awmna a ni se eng harsa na tam taka nia sawi sen lo awm zia pawh engmah kan ni lo nangin Mizoram a bung tlang ngaihtuah chuan tunah chuanin kan dinhmun chu Pathian malsawmna kan dawng ka dawng nasa em em ka intia ka lawm em em a. Ka channel a inlo len leh zel duh chuanin ka video te inlo. En ve zel duh chuan min lo subscribe sak a, min lo like sak ve turin ka sawm cheu a chuan thlir avangin ka lo melh.